Insellmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatu jenna fuq shooter.com. Hemmhekk. Ħanajlek xi ħaġa jien interessanti. Bħal-lum sena inkunu qed naraw u nsegwu l-World Cup. Qaddisa waslet ukoll. Waslet ukoll, waslet.
Taf fejn ħassir?
Eh. Il-Messiku jew l-Amerika, suppost. Ħa ngħidlek għaliex. Għax il-ħin kollu, issa li għandhom l-esperjenza l-FIFA eh, tal-Club World Cup. Ma ngħidx kemm il-logħba kellhom iħassru id-dilejjaw itawlu, tifhem? Għax il-ħin kollu jiġru l-affarijiet, jew xi heat wave, jew xi hurricane, jew xi balla xita, Qed jagħmluh fl-agħar żmien, qed tifhem? Eżatt, u l-coaches bdew igergru għax oh. jidħlu jtawlu l-logħba, heat wave, jinżlu ta' kif joħorġu kien hemm logħba. Xorta ngħidlek hemm isir għax Trump u li jużaw. Ah, eh. Imma insomma, fejn tista' tagħmilha ma jekk mhux hemm. Malta, ejja u saw, għamluha Malta u nirranġawlkom. Ma fejn għamlu, kolla ta' għali għajrabu. Eh, eh, jow eh? dak inkellmu lil Joseph ċimod dak il-super kaptu ta' xalbicċa ta' xogħol. Għalli, aħjar tgħidli, kif seħer inti b'dal-lob li qed tagħmel bejn il-koppji? Żomm naqra, għax iżda ma tkera. Ħannu rikom x'inhu ma dal-lob tal-koppja x'kif jgħidu testa ma vera pastaz. U warġajna qegħdin fis-sensiela xi ħaġa ħelwa l-koppja ħelwa. Kemm ilkom flimkien intom? Għaxar snin.
Għaxar snin, intkom għadkom żgħar ġifieri jekk ilkom iktar minn 11-il sena flimkien bronna again of again. Jien kelli 15. Ah, ah, ġifieri ma tafx aħjar. Ma tafx aħjar. Issa ħan saqsu mistoqsija lila, inti ħadd itbiet ftit u ħan naraw hekk inti tirrespondix l-istess. Taħseb? Din hija edizzjoni speċjali fil-festa ta' San Ġużepp. Barra l San Ġużepp. Mhm. Li mi l-iktar ħaġa li jħobb jara fuq it-television. Il-United. Kull ħaġa tal-United.
Ija, l-United.
ċerta, ħanaqta. ċerta, ħana. Ejja, ejja, ħanaraw, ejja. L-iktar ħaġa li tħobb tara fuq it-television.
Il-United. Tih bewsa. Tih bewsa. Aj, ma kem ta' fekku peress li dil-sezzjoni jisema xaħġa ħelwa, l-kopja ħelwa, għandu kom pakket gallettini. Tajja, eh? U għek ħan komplu naqdu l-kopji f'dal pajis għax jafu ħafna li xulxin. Lura l-istudio. U jekk tarawna fit-triq ieqfulna għax xi ħaġa ħelwa lilkom il-koppji ħelwin intukom żgur, tajjeb? Tajjeb, proset, eh, bravu, jew bravu. Missa, għena elbu s-suġġett immorru fuq xi ħaġa kompletament differenti. Ma nafx inti, ma jiena nkollu nisma' x'inhi għalli ġejja l-elezzjoni. U kulħadd jaf għax semma mela ħadd differenti. Eh, eh? Jew teoriji kontra teoriji taf xi ddeċidejt. Eh. Illi mmur fraħal partikolari U nara n-nies x'qed jgħidu, jekk jaħsbux li ġejja l-elezzjoni. Jien nemmen nistgħu nagħmlu sensiela minnhom dawn, sensiela qawwija.
U minn żmien għal żmien dejjem tqum ix-xniegħa li ġejja l-elezzjoni. Illum qiegħed ir-Rabat u ħa nistaqsi naqa' nies meta jaħsbu illi ġejja l-elezzjoni u jsimgħu t-teoriji. Ma għandix idea ta'. Ġieli toqgħodu tgħidu hekk u ejja naħseb f'Marzu, f'Mejju. Ma jinteressanix.
Żewwa tagħmel.
Jitla' Pini u jitla' Ġanni. Ma tagħmillekx differenza.
Jitla' min? Le, le, le, le, le, jitla' Robert ħa jibqa' sal-aħħar. Mela għandek teorija.
F'idejh, f'idejh.
F'idejh. Rob, meta jaqbillek agħmilha x'bin. Ma taħsbu li n-nies kultant joqogħdu jparlaw fil-vojt? Mhux hekk il-ħajja. U mbagħad tkun hawn hekk paroli fil-vojt biss tisma'. Mhux kulħadd kif jaħseb hu. Hekk hu, hekk hu kif jaħseb il-Prim Ministru, hu jiddeċiedi. Hu jiddeċiedi. U skontkom meta ġej? Fiż-żmienha sena u nofs oħra. Fiż-żmienha sena int ukoll? Oh, mara. Inxtaq.
Stess bħal bussa. Imma inti taqbel ma' kull ma jgħidu jaqgħu. Għax jien nħalli f'idejhom.
Eh, ġib tħallihom jipparlaw fil-vojt imbagħad jagħmlu huma. Ta, mela sajjeb marzu. Eh. Mbagħad ngħidlek, tolgħu f'Marzu. Nilagħbu għall-kafe? Eh?

Meta tiġi, tkun ġiet, toqgħodux parlaw fil-vojt.
U dak kien kollox għallum, sinjuri, nisperaw li ħadtu pjaċir u għada narġaw nkunu maħkom. Taf xed naħseb? Ħażin, hemmhekk ninkwieta meta taħseb. Le, qed ngħid, jekk inti mur tisraq il-bank, eh. tajjeb, u tisraq il-flus dak jiġi flus ħaddieħor. Serq. Mhux hekk jiġi serq, serq.
Issa jekk imbagħad eżempju jien għandi mitt ewro l-bank, immur il-bank u nisraq mitt ewro, dak jiġi withdrawal. Mhux hekk? Jiġifieri jekk immur għand tat-taxxa u nisraq dawk il-flus, dak li jħallasom jiġifieri isni. Isma' minn jaqtgħu dil-biċċa x'ħan iżbaljaw, minn naraw komandi.